Сӕууон хуры сыгъзӕрин тынтӕ сиргӕ-сирын азгъӕлынц урс ӕрцъититыл, бӕрзонд къӕдзӕхтыл, ӕмӕ рагъӕй-рагъмӕ хизгӕйӕ ӕрхӕццӕ вӕййынц Иры рагондӕр хъӕутӕ Луар, Ӕрхон ӕмӕ Дӕйыхъӕумӕ. Комбӕстӕ раст Хъармы тъӕпӕны хуызӕн разыны арвы бын ӕмӕ барухс вӕййы лӕджы зӕрдӕ уыцы ӕрдхӕрӕны рӕсугъд нывондӕй. Хӕрхонгом схонӕн ис дзӕнӕтон бӕстӕ, тынг аив ӕмӕ фӕрнджын зӕхх. Ам лӕууынц нӕ фыдӕлты рагон царды цымыдисаг ӕвдисӕнтӕ, сӕ мӕсгуытӕ, гӕнахтӕ, фидар фӕлгӕсӕнттӕ, рухс кувӕндӕттӕ. Уыдон фӕлгӕсынц бирӕ заманты ӕмӕ ӕнусты сӕрты нӕ абоны дугмӕ. Ӕмӕ нын цыма сӕ сусӕг ныхас кӕнынц, цыма ивгъуыд рӕстӕг мысынц, цардмӕ ам цӕджджинагау куы фыхти. Хуыцауы уарзон, уӕздан ӕмӕ ӕгъдауджын, хъӕбатыр ӕмӕ фӕллойуарзаг адӕм ам хӕларӕй куы цардысты, уый. Хӕхты фӕхсытыл бӕрӕг дарынц ӕрхойнӕгты бирӕ фыдӕбӕтты фӕдтӕ, сӕ хуымгӕндтӕ ӕмӕ уыгӕрдӕнтӕ, сӕ рагон фӕндӕгтӕ ӕмӕ хӕдзӕртты хӕлддзӕгтӕ. Ам нӕ фыдӕлтӕ цардысты тынг рагон заманты. Ӕрхоны ном зындгонд у ахуыргӕндтӕн йӕ рагон цыртдзӕвӕнтӕй, хъобайнаг ӕмӕ алайнаг дугты дзаумайӕ. Ам Бирӕ хӕттыты цыдысты археологон куыстытӕ.
Мӕнӕ ацы сыхтисты, мӕнӕ ацы сыхъмӕгтӕй удмынӕд у. Уӕртӕ ацырдӕм кӕм разылдыстут? Кӕуырдыгӕй уӕлӕ кӕуырдӕм кӕуы хуыйны уӕлмӕрдтӕ. Мӕнӕ сых дӕр, уӕлӕ кӕуын хуымтӕ дӕр кӕуыдон хуыйынц уӕлмӕрдтӕ. Ӕмӕ Уын ӕм пчелинӕ уыди. Уӕртӕ хьом къахта мӕрдтӕ, уӕртӕ мын иӕ цыран уӕртӕ хьом, уӕртӕ хьом. Ӕмӕ уӕд хӕсты размӕ уӕд паца ныддӕн мӕ мӕ хъӕдтӕй мӕ зӕрдӕ лӕууы. Ӕмӕ дзы ам лӕппутӕ къахтой хе. Ма сын фыста, куыд фыста, уымӕн ницы зонын. Стӕй уый фӕстӕ Та ссыди, ӕмӕ уӕд та уалӕ не рва нӕ сыхы уыди, уалӕ уым царди. Ӕмӕ йӕ ацы ран Ленинградӕй сӕрвыста ахӕм гӕххӕтт, мӕчыт, кӕцы зӕхх хуым нӕа, фӕлӕ дзы мӕнӕ исчи сыджыт куы къаха, уӕддӕр хъуамӕ иу охсӕны лӕг йӕ цуры лӕууа. Ингӕн куы байгом кодтой, ингӕн, уӕд-иу Ус-чи у? Ос Пчолина, уый-иу сӕ раттӕ кодта, уадзутӕй нырмӕ хибар зӕгъгӕ. Мын згъӕр сызгъӕринтӕй ссардта цытӕ уыди, уый.
Уыдысты Царциаты ингӕтӕ ууыл дӕр, ӕмӕ ме уӕлмӕр фыдӕлтӕй куыд ӕрыхъуыстам, афтӕ. Археолог Пчелина раскопкӕтӕ кодта ам уыд сардта саргъ, бӕхы саргъ. Ам. Ӕмӕ уыдис, мӕне цыма, хъӕдӕй уырыссаг ауӕзӕн литы цыма уыди афтӕ.
Ӕрхоны рагон зӕххыл цас ӕмбисонд рӕсугъд, цымыдисон дзаума ссардӕуыд, цалдӕр археологон экспедицийы рӕстӕг, уый ма нын ныр чи зӕгъдзӕн. Кӕд ӕмӕ ӕрмӕст иу алайнаг хӕстон раздзоджы ингӕны разынд фондзсӕдӕ фӕндзай цыппар дзаумайы, сыгъзӕрин, ӕвзист, бронзӕ, авг ӕмӕ ӕфсӕйнагӕй конд. Уыдоны хсӕн уыдысты зынаргъ дуртӕй аивгонд ӕхсаргард, цирхъ, хъама, фат, тон ӕрдын ӕмӕ бӕхы саргъ. Уымӕй уӕлдай, царциаты ингӕнтӕй систой хъобайнаг дуджы бронзӕ кондзаумӕ, айдӕнтӕ, амулеттӕ, фидыцджын рӕттӕ, цонгдарӕнтӕ, ауыгъд фӕлындӕнтӕ сӕ фылдӕр нывӕфтыд. Алы Нывӕфтыддӕр дзы у цыдӕр хъуыды ӕвдисӕг, исын йӕхи мидис, йӕхи нысаниуӕг. Уый дзурӕг у нӕ рагфыдӕлтӕ арф мидисджын дунембарынад ӕмӕ бӕрзонд монон культурӕйыл. Ӕрхонгомы хъӕутӕ Дӕйы, Ӕрхоны мылуар иумӕйагӕй нӕ фыдӕлты заманы хуыдтой ӕртӕ луары. Цардысты дзы Сидӕмоны фырты фырттӕ Фӕттӕ ӕмӕ Наджи. Фӕттӕ ӕрцарди Дӕйы, Наджи та цардӕгур ацыд Ӕрхонмӕ. Кӕддӕр Ӕрхон уыдис нӕргӕ хъӕу. Цӕугӕдоны рахиз фарс уыдысты Уӕллаг ӕмӕ Дӕллаг Ӕрхон. Паллаг сых ӕмбӕрцойтӕ. Галиу фарсы хъӕутӕ хуындис Тъӕра. Фондзыссӕдз азы размӕ ӕрхон уыдис хӕстон фидары хуызӕн. Дурӕй амад хӕдзӕртты астӕу ӕнӕсӕттон уӕйгуыты хуызӕн лӕууыдысты икъаты, цомайты, хъамырзаты, хуыдӕлты ӕмӕ иннӕ мыггӕгты мӕсгуытӕ ӕмӕ гӕнахтӕ.
Уӕртӕ еуцы ком, еуцы ран, еуцы хъӕуы цардис кобестӕ. Уым царди Илаты, уым цардысты Газайты, уым цардысты Слонаты, уым цардысты Хуырымтӕ, уым цардысты Хосонтӕ, стӕй Хӕллатӕ. Стӕй мыггаг уыдысты Цомайты. Ам. Уырдыгӕй райдай ӕмӕ Дудутӕ дӕлӕ уым дудутӕ. Уырдыгӕй ауай ӕмӕ дзы цардысты саккатӕ, икатӕ дзы цардысты Годитӕ, Седантӕ, стӕй Хъамӕрзатӕ, еу сыгъдӕластӕуккаг сых.
Хуыдылты мыггагӕй бирӕтӕ хорз арӕхстысты куырды куыстмӕ. Фыдӕй-фыртмӕ лӕвӕрдтой сӕ дӕсниад. Хуыдылты Саханджери кӕрты абон онг ис сӕ мыггаджы рагон куырдадз. ӕмӕ дзы ӕвӕрд сты алыгъуызон кусӕнгӕрзтӕ, мигӕнӕнтӕ. Ирон адӕм хӕхбӕсты цӕргӕйӕ цӕмӕй пайда кодтой, ахӕмтӕ. Ацы куырдадзы бирӕ хъӕугӕ дзаума арӕзт цыд хъӕубӕсты цӕрджытӕн. Ӕрхоны цӕрджытӕ кодтой иу бинонты цард. Иу уыд сасин, иу сӕ хъыг. Комы цӕрджытӕ уыдысты ӕмсӕр, ӕмбар, Ахсӕг хъуыддӕгтӕ лыг кодтой ныхасы. Ныхасы бадтысты фендджын, дзырдарӕхст, ирон уагмӕ ӕгъдау хорз чи зыдта, ахӕм дзырддзӕугӕ хистӕртӕ. Ам-иу ӕрхастой фыдӕлты мбисӕндтӕ, хъисфӕндырӕй цӕгъдгӕйӕ зарыдысты рагон кадджытӕ. Йӕхи царды ӕхсарджын, арӕхстджын ӕмӕ ӕфсармджынӕй чи равдыстаид, уыдонӕй адӕмы хсӕн ӕппӕлыдысты.
Фӕлӕ ныр Сӕхӕ мидӕг дӕр-иу ныхасы куы бадтысты, сӕхӕ мидӕг. Ныр махӕн мӕ ныхас уӕлӕ-уӕл дӕр уыди. Сылгоймӕгты ныхас сӕ уӕлӕ мӕнӕ нӕ кундуар Тюмӕй гыццылуӕл дӕр уыди. Мӕ уым бадтысты. Ӕмӕ-иу сӕ уӕд иуырдӕм ӕрӕмбырдысты изӕрӕй. Ӕндӕр сын боны кӕм уыди гӕнӕнтӕ. Уым-иу хосы ран уынаффӕ кодтой, сӕхӕн дӕр хъӕуы лӕгтӕй дӕр кӕд исчи рбацыди, уыдонӕн дӕр, ӕмӕ кӕрӕдзийӕн аргъ кодтой, кӕрӕдзийӕн. Йӕ ныхасӕн дӕр, кӕд-иу исчи гыццыл ӕддӕлы ныхасгомау скодта, уӕд-иу загътой, нӕ цӕу уыцы хъуыддаг, нӕ цӕу. Ӕмӕ йӕ кӕнгӕ дӕр ма та афтӕмӕй цардысты.
Я дзы ком, ӕз ӕрыййӕфтон бирӕ зӕронд лӕгтӕ. Ӕрыййӕфтон дыууадӕс ӕмӕ ссӕдз хӕдзары. Ныртӕккӕ скӕнӕг стӕм, фӕлӕ дзы бирӕ зӕронд лӕгтӕ уыди, уӕздан лӕгтӕ. Зонд чи амыдта, ахӕмтӕ. Мӕнӕ ардгӕй райдайӕм хуыдӕлтӕимӕ фӕу бӕдмӕ. Нымайгӕм сӕ ракӕнон? Хуыдӕлты Сӕрӕби, Хуыдӕлты Хачъа, Хуыдӕлты Хӕмӕтхъан, Басойты Хӕмӕтхъаны не рыййӕфтон, уӕздан лӕг. Мауссӕ Бӕцойты Темырхъанты уырыс уӕздан адӕм. Хистӕрӕн-иу афтид йӕ бакастдӕр, стӕй йӕ уӕззау ныхас, йӕ цӕстӕнгас. Ӕвзӕр ныхас дзы никуы никӕмӕй фехъуыста адӕймаг, ӕмӕ афтид уымӕй дӕр лӕг ӕфсӕрмы кодта. Уый дӕр йӕхӕдӕг стыр хъӕздыгдзинад у. Мӕ уый сывӕллӕттӕ афтӕ куы уыной, ӕртӕккӕй хистӕртӕй бирӕтӕ афтӕ нал сты. Мыгъдау дӕр иумӕ хылыс, кӕсаг сӕрӕй мидзӕгъӕл нӕ фӕзӕгъынц. Мын сӕмыр кӕсӕр иууылдӕр фӕсивӕдмӕ худтӕттӕ ничиуал дары. Ничиуал. Фӕлӕ ӕнӕхудӕй цӕуын ирон лӕппуйӕн куыд уыди, уый? Никуы. Ӕз мӕхицӕй афтӕ зӕгъдзынӕн мӕхицӕй. Ӕз мӕ нард формӕ Ма аппардзынӕн, чи цыфӕнды мӕ куы худа, уӕддӕр. Ма аппардзынӕн мӕ формӕ, цалынмӕ гас уынынмӕ.
Ӕгъдаумӕ мӕ гӕсгӕ сафгӕ кӕны бинонты рдыгӕй. Бинонтӕй адӕймаг ӕгъдау куы нӕ рахӕсса, ӕрӕмбырд абон хъуысты, уымӕн ӕмӕ куы дзырдтат, Теды, кӕд ома, дам, бынӕдзуары арахъ тедтӕ нӕ хъӕуы, карз нозт тедтӕ, уый Дзуары бонӕй куы нӕ скӕнӕт, рейндер ран ссардзысты. Уый уымӕй нӕу, лӕг йӕ бинонтӕй куы нӕ рахӕсса, сыгъдауадӕй кӕцӕй уыдзӕни. Ермонархоны тыххӕй куы зӕгъӕм, уӕд та ӕз ма дзы риӕфтон, мӕнӕ сагӕйдӕр дзы бирӕ адӕми куыд и бӕрӕгбӕтты. Мӕ уыцы хъӕлдзӕгдзинад, уыцы сыгъдӕгдзинад, уый тынг, тынг стыр аргъ кодтой адӕм, йӕ уӕддӕр. Ӕртӕккӕ та Нӕ зонын, цард ивгӕ кӕны. Цыфӕнды куаддӕр куыд уыди, афтӕ нӕ уыдзӕни. Фӕлӕ ма дзы мӕнӕ цы гыццылӕттӕ баззади, уыдон уӕддӕр кӕй бахъахъхъӕниккам, уый хорз зайд бӕргӕ, фӕлӕ. Уӕздандзинад сылгоймагӕн ӕппӕты разӕй. Уӕздандзинад. Афтӕ дӕр уыд зӕгъын, мӕнӕ-иу нӕ фыдӕлтӕ бӕх куы хӕдтой, бӕх Уӕд ын-иу бафарстой уыцы бӕхӕн йӕ мады мады. Ӕмӕ-иу кӕд ӕмӕ фыдӕр мисау цъаммар фос уыд, йӕ байрӕгтӕй дӕр ын ничи ахуыдта. Ӕмӕ уӕздандзинад, стӕй сӕ ныр ӕрбацӕугӕйӕ сылгоймаг цытӕ хъуыди, Дӕ къухы сси? Кӕуый де рбацӕуӕгӕ нӕрывӕр. Йеддӕмӕ йыл бустӕ макӕ хӕцӕд, бахӕкӕсттӕ макӕ. Ныр мӕнӕм ӕртӕ усы, ӕртӕ усы уыди. Ӕмӕ сӕ лӕгтӕн сӕ фыды фыд Майрӕм хуынди. Майрӕм. Ӕма ма ирӕнбун ничи дзурдта уӕд сылгоймӕгтӕй, фалӕ йӕ хуыдтой ӕнцой бон. Ӕгъдӕуттӕй афтӕ уыдысты. Лӕджы ном дӕр ус нӕ дзырдта, фӕлӕ йӕ ӕндӕр хуызты дзырдтой ӕндӕр хуызты. Афтӕтӕ. Мӕ афтӕмӕй цардысты, кӕрӕдзи ӕфсӕрмы кодтой,
Ирон адӕм кӕддӕриддӕр ӕууӕндыдысты сӕхи дзуӕрттыл ӕмӕ сӕм зӕрдиагӕй кувынц абон дӕр. Кӕд сӕ сӕдӕгай азты дӕргъы бирӕ хъыгдарджытӕ уыдис, уӕддӕр. Ӕрхонгомы цӕрджытӕ дӕр нӕ ферох кодтой сӕ рагон дзуӕрттӕ ӕмӕ сын абон дӕр зӕрдиагӕй фӕдзӕхсынц сӕхи. Ирыстоны кадджындӕр ӕмӕ рагондӕр дзуӕрттӕй иу Нафы дзуар уыд нымад ӕрхойнӕгтӕн сӕ хъӕуы зӕдыл. Алы хӕдзары дӕр-иу йӕ бӕрӕгбонмӕ скодтой бӕгӕны ӕмӕ фыхтой бинонтӕ цы алыдысты уалдзулы. Бӕстонӕй бӕрӕг кодтой иннӕ дзуӕртты бонтӕ дӕр. Ӕрхонд ӕй хъӕуцъус, Буар феодони уӕлдӕр санибай фӕдонтӕ сты мӕ ардгӕй алыгъдысты. Ӕмӕ йӕ бӕрӕгбон вӕййы, йӕ бон вӕййы октябры мӕй дыккаг хуыцаубоны. Ӕмӕ фыццаг дӕр ам тынг бирӕ адӕм цыд, фӕлӕ ӕртӕккӕ цӕуын байдтан ӕвӕздӕр фылдӕр.
Мӕхӕдӕг цы федтон, уый дын зӕгъдзынӕн. Мӕхӕдӕг, мӕнӕ мӕхӕдӕг. Мамӕ колхозы бахуыди, ӕмӕ ацыдтӕн, Сафон ацыдтӕн ӕммӕ сахат мӕм нӕ уыдис ӕмӕ ӕндӕр цы зон. Ӕмӕ ацыдтӕн ӕмӕ дӕлӕ стыр хид чи у, дӕлӕ уый мидӕгӕй тъунел, тъунел роми. Ӕмӕ йӕ уыцы тъунелӕй куы бахызтӕн, йӕ уӕд Мӕнӕ уӕртӕ уӕртеуӕцӕрдигӕй. Мӕнӕ сывӕллон куд уа, сывӕллон ӕдтӕ мзур баварсирдӕм батахти. Ӕма йӕ риуӕй-иутӕ гӕдыны хӕстӕ фӕкӕнынц, фӕлӕ фӕтарстӕнгомау, ай цы у, зӕгъгӕ. Сахартӕ калгӕ нӕ рухси бӕстӕмӕ сахар куы уартӕ уымӕл ардийы, уартӕ та Категын. Ӕмӕ сӕуырдыгӕй атахти, куыд уыди, уый уын нӕ зӕгъдзынӕн. Цӕй, мӕхӕдӕг цы федтон, уый уын зӕгъын. Ацы ран бирӕ кувӕндӕттӕ уыди. Ӕрвылау Мастырджи кувӕндон уыди уӕлӕхъӕум, уӕлӕ бӕрӕг уӕлӕхъӕум, уӕлӕ хӕдзары хӕдзони. Уӕлӕ уым уыдис КАЕД Рекомы кувӕндон. Уӕлӕ ӕдде уыдис худисӕн. Уӕлӕ фӕндаг фӕцӕйцуаид. Уӕлӕ ныллӕгдӕр кӕм фӕци, уӕлӕ фцӕг, уӕлӕ фцӕг. Уӕлӕ уымӕ скӕсут. Кӕуыцы ран та уыди мыгкагабырты кувӕндон. Уӕлӕ уымӕ фцӕгмӕ скӕсут, уӕлӕ. Ӕмӕ иу, значит, иу аз уыди мыгкагабырты аз. Иннӕ азтӕ уыди Рекомаз, ӕмӕ-иу Рекомаз уӕлӕуырдӕм цыдысты, Калгабырты астӕу лӕуырдӕм, ӕмӕ-иу галтӕ хастой, галтӕ ӕргӕвстой. Дӕ-ма нӕ фӕзынут! Кӕй рӕхвӕз хины йӕ-иу хосгӕрст уыдис, мӕ-иу пъӕтвыццагӕй ардӕм ссыдысты, мӕ-иу Рекомы калгабыртӕм скуывтой. йӕ цӕвӕгимӕ чи ссыд, уый. Мӕнӕ ацы быдыртӕй ууылдӕр карст уыдысты. Ӕз сӕ карстӕй хъуыды кӕнын. Мӕйардӕм ссӕуӕм, алчидӕр йе ртӕ кӕрдзыны, йӕ физонӕгимӕ, кӕмӕн куыд йӕ бон вӕййы, афтӕ. Мӕм фӕбадӕм, фӕкувӕм, нӕмсайнаг нывӕрӕм, дӕлӕ цардахъ уын ут, лӕуӕм цардахи. Уырдӕм ныццӕуӕм ам уже Фӕстӕдӕр ды мын байдай. Ме рдӕм ныццӕуынмӕ цардахъхъы нӕ фӕдын. Ом абадӕм, ӕнхӕстеттӕ кӕнӕм, фӕкувӕм, нӕ бон куыд вӕййы, афтӕ. Кувӕндонмӕ бацӕуын диссаг нӕу. Диссаг, куыд дӕм кувыс, цы зӕрдӕйы йӕм кувыс, ӕндӕр мӕнӕ рӕсугъд ныхӕстӕ кӕнын иу хъуыддаг у. Фӕлӕ дӕ рӕсугъд ныхӕстӕ дӕ зӕрдӕйы куы нӕ цӕуой, стод цы курыс, уый дӕхӕдӕг куы нӕ ӕмбарай, уӕд уый куывд нӕу. Ӕмӕ адӕм мӕнӕ кувӕндӕттӕм цӕуын байдтой, Уый хорз у иуӕй, фӕлӕ ма ахӕм хистӕртӕ дзы куайдмӕ цӕмӕй куы ӕмбарын кӕниккой, уый цы у, уый уыцы кувӕндон цы у ӕмӕ куыд кувын хъӕуы, цӕмӕй кувын хъӕуы. Уынӕрдӕбон Саранджери куыд загъта, ӕви мӕнӕ Кола уыди, дукани талхъан счъиритӕ, кӕрдзынтӕ, ӕртӕ фӕрссеросы кусӕрттаг кӕцӕй у, давӕггаг у, цы у ӕмӕ дзы дӕ бинонтӕн дзуарӕй хорздзинӕддаг у. Дӕ хӕдзар скӕр тӕккӕ ахӕм, ӕвӕццӕгӕн хӕдзар нӕй, ма фадат кӕмӕн нӕй кӕрдзынтӕ скӕн.

Гъеуый, мӕ даргъ дыскъаба. Ӕхгӕд дзурӕн нӕ уыдис. Ам куы схъомылай, мӕ дзырдты бын куы схъомылай, мӕ коммунайы дӕ хисӕртӕ куыд кувынц ӕмӕ куыд ӕфсӕрмы кӕнынц, тӕрсгӕ нӕ, фӕлӕ ӕфсӕрмы дзуарӕй дӕр. Йӕ фыдӕхӕй тӕрсгӕ кӕнынц, йӕ хорзӕхмӕ йын кувгӕ кӕнынц, ма уыдӕттеддӕ сывӕллонӕй коммунай уӕд царды мидӕг дӕр иу ӕндӕр рӕтты дӕр адӕймаг йӕхи ӕндӕрхуызон дары, ӕндӕр бынӕтты ӕрдӕлӕ быдыры бирӕ бӕрӕгбӕттӕ ерыс фылдӕр хатт нахӕм стреттӕн цӕугӕдӕр уыйас нӕ фӕкӕнон, мӕнӕ ма уый куыв, цаумӕ куывд нӕ хин, уый уымӕн ӕрбазрымбырд сты, банызтой мӕ уый. Мӕ уый фӕсивӕдӕн, фӕсивӕд аххос нӕ, уый бинонтӕй рацӕуы сӕ. Фыдӕлты фарн мӕрдтӕм нӕ цӕуы, афтӕ амоны ирон ӕмбисонд. Ӕмӕ Сау зӕгъӕд, цӕмӕй ирон адӕмы алӕмӕты фарны мыгъдау, арф уидӕгтӕ ауадзой нӕ ногӕмӕ ног фӕлтӕрты зӕрдӕты, цӕмӕй сбӕрӕг уа ӕцӕгдзинад нӕ рагон Иры истори ӕмӕ цымыдиссаг фӕндӕгты тыххӕй, цӕмӕй ногӕй цӕхӕртӕ скалой нӕ фыдӕлты домбай къухӕй амад дзуӕрттӕ ӕмӕ галуантӕ, цӕмӕй раздӕхой нӕ рагон уадӕнгӕрзтӕ ӕмӕ алӕмӕты аивад.